Il-Milsen Fenixio Punicum, magħruf ukoll bħala l-Grammatika Melitensis jew il-Grammatika tal-Malti, huwa wieħed mill-aktar kotba importanti fl-istorja tal-Malti u x-xogħol ewlieni ta' Mikiel Anton Vassalli. It-tim tagħna ltaqa' ma' Doctor Olvin Vella sabiex japprezza aħjar l-importanza ta' dan il-ktieb.
Il-Milsen huwa grammatika ta' Vassalli, l-ewwel grammatika stampata bil-Malti. Il-valur lingwistiku tagħha huwa li hija mibnija skont l-istudji tal-Għarbi, Josserva l-awtur l-istruttura tal-Malti, pereżempju ħadd qabel ma kien innota li plural bħal klieb jaqbel ma ta' sriep u ċriev u tfal. Il-forma hija wieħed, tnejn, a twila tlieta. Wieħed tnejn tlieta huma r-radikali tal-kelma, l-erq. Il-a twila jew il-ieqe Hija l-vokali li ssibha dejjem f'dik il-forma. Mikiel Anton Vassalli induna li l-plurali miksurin fil-Malti hemm għadd minnhom kollha b'forom partikolari u jikklassifikhom jagħżilhom skont il-forma. Mela jekk inti għandek plural bħal ħbula, plural ta' ħabel, huwa qal, araw ftit, raħal, Irħula, Baal, Bawla, li fi żmienu kienu jgħiduha Bghula. Għandek jiġifieri wieħed, tnejn, u twila, tlieta, a. Wieħed, tnejn, tlieta huma l-għeruq u l-bqija huma l-vokali, twal u qosra. Dak huwa l-akbar kontribut tal-Milsen ta' Vassalli li toffri lill-qarrejja l-istruttura tal-Malti. Meta tistudja l-grammatika ta' Vassalli, l-ewwel waħda jisimha Il-Milsen, it-tieni waħda jisimha Grammatica della lingua maltese, l-ewwel waħda stampata bil-Latin, it-tieni waħda stampata bit-Taljan, ikollok tosserva illi il-Malti għandu il-melodija tiegħu, il-Malti għandu ir-ritmu tiegħu, għandu forom. Kollox jitqies kont il-forma. F'ċertu sens, hemm il-loġika tal-ħaġa. Vassal li huwa magħruf bħala missier lil sin Malti għal żewġ affarijiet. L-ewwel nett għaliex hu kien l-aktar wieħed li argumenta favur il-promozzjoni tal-lingwa tagħna u l-użu tagħha f'oqsma differenti, bħall-użu tagħha fil-knisja, fil-qorti, fl-edukazzjoni. Imma Vassalli huwa wkoll missier lil Sin Malti għaliex waqqaf l-istudji lingwistiċi. Jiġifieri meta Vassalli kkontribwixxa bil-grammatika hemmhekk huwa ssettja standard. Ma tistax wara Vassalli tipprova tagħmel grammatika ta' kafkaf. Għaliex hu l-istudju li għamel tant kellu livell għoli, tant kien ta' kwalità tajba li jekk ridt toffri alternattiva, ridt bilfors tagħmel xi ħaġa aħjar minnha. Li sabuha diffiċli n-nies ta' warajh. Fil-fatt, ftit nies komplew jibnu skont il-grammatika ta' Vassalli anki għaliex Vassalli kien jaf l-Għarbi u bena kollox fuq l-istruttura tal-għerq u tal-forom, kif nagħmlu llum fl-iskejjel tagħna. Aħna llum nimxu skont Vassalli mingħajr ma noqogħdu ngħidu lill-istudenti, Min ġie wara Vassalli? Kien jgħix fi żmien meta t-Taljan kien il-lingwa barranija dominanti f'Malta u mhux dejjem aċċetta din il-proposta ta' Vassalli li l-Malti tagħraf in-natura Semitika tiegħu u allura nsibu nies poeti kbar bħal Ġal Anton Vassallo li meta jiġi biex jikteb bil-Malti jikteb bil-Malti Taljanizzat, ħaġa li Vassalli kien assolutament kontriha. Bis-saħħa tal-milsen, l-istudji tal-Malti ħadu żvolta oħra. Bdejna nitkellmu fuq il-Malti bħala lingwa sħiħa, bħala lingwa li tista' tistudja, bħala lingwa li għandha tinteressa lill-Arabisti għax jistgħu jqabluha ma' djaletti storiċi Arab oħra. Jiġifieri il-grammatika ta' Vassalli tatna opportunità biex nattiraw lejn il-lingwa tagħna l-istudjużi, il-filologi li setgħu jqabblu l-Malti bħala lingwa sħiħa,